Исәнбез, кадерле дуслар, сезнең белән Татар Play каналы һәм Шакмак. Һәм Шакмак каналы күптән язырткан юк инде. Менә без бүген скачать итеп сатып алдык. Don't Stop Together дигән выживалканы татар авылына килеп керде. Хәзер выживать та кирәк, жесткий кереп. Мин библиотекарша, Вадис бер малай инде. Малай шулай, Һәм Айназ мин өйрәтергә тиеш моны Әйе, уйнарга. мин хә- Газизне өйрәтәм. Мин үзем пираткада уйныйм 3 секунд кына. Ошап китте дә, Steam'да сатып алдым. Менә, Газиз, кара. Уң яктан да желудок бар, сердце һәм Мгм. мозг. Желудок инде ул ашау, аз понятно. Тегесе жизнь, ә мозг ул, ну, мозг инде. Ул төшеп бетсә, синең башың китә, монстрлар күрә башлыйсың, тегесе булса. Ул төшмәсен өчен әйберне итә кирәк. Чәчәкләр җыра кирәк көндез. Хәзер күрәсеңме, день, кич җиткән әнә. Чәчәкләр Соры- төрле була.
Дөресен җыярга кирәк. Әйе, менә күрәсеңме, ни, день, хәзер вечер, потому Мгм. что коричневый анда. Желтый ул день, ә черный, ну, чё- ночь инде була, төн була. Төнлә безгә учак ягырга кирәк. Учаксыз булмый. Ә Анда якмасаң чир- нәрсә була? Якмасаң катасың. Үләсең. Монстрлар йөри, әйе. Хайваннар йөри, Монда бит инде безнең вакыт эс калган, ягарга кирәк. Әле нормально.
Может, без бысныха катырбыз да инде. Баш яшып торганнан соң. Печәнтә бар, ә безнең утын юк. Ага, мин... Исән калабыз бысныха, Азиз. Тормыйм мен да, минем факел бар. Факел асарга. Апа, караңгы җитте бит инде. Все, все, мин алдым. Ярый әле төн безнең озак бармый. Тегендә чыршылар ялтырый, нәрсә? Анда светлячоклар инде. А вы нәрсә, вы нәрсә, вы нәрсә?
Нәрсә ботак?
Ой, айн- айна каш. Я, я, ул тими, тими, ул, ул бит сыйыр гына. А, сукмасаң ул тими. Ә суксаң.
Бар әле, бик әйтмә. Бугын Мына ашап бук була? җыярга була, конечно, букка кирәк. Ансы ниләргә инде, бакчага кирәк булачак. Удобрение буенча. Әйдә, таш табыйк инде. Эзлим.
Ә бу нинди куен? Ашап була? Булмый. Суда нәрсә? Кыйны булмыйдыр инде. Йо, куена булмай. О, менә безнең телепорт та бар монда. Ха, ой, тут травы шикем.
Пали.
Ә исәнме әле Злавис? Исәнмен, мин нигә кереп киттем? Теге туннельга Телеп- менә. Телепортка. Телепортка шул. Әллә кайда мин бөтенләй. Монда нәрсәләрдер йөриләр, блин.
А, мин синең янга киләм. От минем. Синең артыңда әллә нәрсә йөгереп Мин йөри. әйтәм бит, мин монда әллә кемнәр йөгереп йөри, мин нәрсә икәнен белмим. Коробка.
Ул аның эченә әйберләр тутырырга була. Менә күргән идем бер. Мин анда Минем таш буда- күргән идем, теге нидә зур бер кыя. Зур. Ага. Аны ничек ватырга мин аңламадым. Ага, кирка кирәк инде. Кирка кирәк, ә кирканы ничек ясарга кирәк? Ә кирка тоже таш кирәк.
Парадокс, блин. Мин монда кайчаннан бирле ха- кыя эзләп йөрим. Ә бу нәрсә? Нинди бал корты ясың? Әй, әй, яңа тимә.
Тимәскә. Бәрәләр торабыз. Без теге җир... Ә, әйдә әле, нигә мин кар белән каян кая икән? Без бит шуннан башладык, ә? Ә, без әйе шуннан башлап бар. Алайса, монда сул якта ул. Әйдә. Шунда иде кайдадыр. Ә, тукта, мин бит карта бар. Новый картадан кара. Ә, кырык нормально. Вот. Монда әлем обычный гына. Ал мондагы ташларын.
Ага. Син һәрбер күргән агач шабасың ба? Әйе, агачларны шаба тора кирәк. Татара бала ясар. О, монда дуңгызлар карале, уң якта. Ва, ва, ва.
Дуңгызлар безобидный. Безнең дуңгызлар ул. Алар безобидный инде. Ә, все, все, все, менә бит воскрешающий камень монда. Ватасың икән, монда килеп чыгасың. Без капмаска тырышабыз бит, үлмәскә. Булды таптым исә.
Нигә ясап алмай?

А, выживающий каминга барга кирәк, яме, типа. На я. Менә монда. Берәү бар, но.
Менә монда, минем курыйда.
Бас правила вот, а. Но ватылау. Бер кеше өчен генә. А, бер кеше өчен генә. А син нәрсә эшләп йөрисең? Минем бөтен әйбер бетте. Синең теңдә калды ул, егылды теңдә. Калды. Ха, мин нәрсә эшлим? Так. Анда ничектер тоже ясап була инде ниндидер мина воскреситель. Ну ул бик авыр инде. Үзем дә белмим ничек. Камень карап килим әле 5 секундтан, 5 километрдан. Шушы воскрешающий камень тагын бардыр, может. Енот тебя капец, короче.
Енот. Сири брейврик да юк бит. Син җыеп бетердеңме ни минем әйберләрне? О, менә монда балкыртлар. Болар дуска охшамаган. Пай. Кит аннан, кит. Китәм, китәм, китәм, тимә аларга, тимә. Алар миңа тие.
Алар әшәке, алар вообще неадекватный. Ха-ха, мин дә кушылам. Бу безнең белән йөри. Так, карап куйра кирәк. Учак бармы? Бар. Учак бар. Мына 3 секундка отвлекаться итәсең икән, все, үтерәләр. Сугыш коралы кирәк бит инде безгә сугышырга. Хәзер бәреп атабыз бу үрмә күчләрне. Бер көч бездән курка үрмә күч дип. Ә ничек сугарга?
Мышканың сул ягы белән. Кая ул теге? Ай син күрдеңме воскрешай ишкәнне? Күрдем ха, каядыр уң якта иде. Әм.
Так. Киттем мин үземнең әйберләрне алырга. Йо, йо, ала алмыйсың, Марис. Ала алмыйм? Бар, йо, барта торма.
Барып килгән идем, бер сыртка сугып алдылар инде эчкәргә. Анашылды алай.
Так.
Анда шыгай, то- тай! А, Камень тоже барып килгән өстәгә. Алып та торма лучше. Безгә хәзер тан сикерә кирәк инде теге тишеккә. Бу бик О, әшәке. Тайдым. Әш- Әшәке мир булды бу. Юк, монда алып була. Өлгерсәң.
Ой, сыртыңа бер сулы ала.
Юк, өлгермәде. Тормоз.
Ах, яхшы.
А теге бер мәкүш бар янда. Ул каты чабамы? Опа, опа, опа, монда чыкты берәү. Минем арттан Там берәү, мәкүш там йөгереп берәү. йөри. Минем арттан бер мәкүш йөгереп йөри, минем сөңге бар. Чигән аларга. Монда чынлап та тыгылып тормаска. Көнбә күче Секретный аны.
шипны күрәсеңме? Тел- Телепортны киттек шуңа Газиз, таки җитә уже скоро. Да, яндырып качты. Да, астан, ас, асты алда куйды кырыйга. А, булды.
Иши Син бар- яндырып йөрим бит әнә бер. Минем маршал Ау. 61. Кем кем ул аны?
Индюшка йөрим дә. Шашлыкка куярга кирәк икән. Башына сукырга кирәк.
Вау, яндырдым мин аны. Яндырдың?
Әйе, ниндидер таяк бар. Кайда, кайда, кайда, кайда?
Менә җалам, җалам.
Җалам ул. Все сүнде, блин, үлмәде. Китереп сугырган булып сиңа. Минем бит сүңге бар иде, кайда? Бакка кин монда хренелсың. Вау, вау, вау, бакка белән уйлап беттең. А, юк.
Менә Бетердеңме французлар- баканы? Эй, баканың аякларын алсаң бу. Яңгыр ява, Газиз. Нәрсә эшләгәнсең? Син ашарга кирәкме әллә? А, я мин ашарга, ашарга кирәк миңа. Мә, мин сиңа ашарга бирәм. Мә, Миндә пешер. бака быты бар.
Не, пока ул фигня, мә, мин сиңа хәзер. Мина пешерәм ка. Мә, ит.
Хар хар хар хар. Сукыр тычкан иде бирдем мин сиңа. Мин сиңа сүңге бирә алам.
Йо, минем бар сүңге. Ну, алайса балта бирә алам. Балта да бар.
Ну, алайса кирка бирә. Минем урын юк. Давай, давай, бирмә, бир. Безгә табара кирәк яңа монстрлар, яңа җирләр. Мин аска төшерәм аны.
Йо, бәрдем кара. Бот. Тавык боты икәү әле ул. Икене алсаң, икесен дә ал. Яраха, сыйсы. Булды.
Алай сәйдә бетериге бусында. Бу серияне бетериген. Ярар, алайса булды, җиткән шуны бетерәбез.